לשם יחוד קודשו בריחו שכינתו גייען מיר לערנען די אכטע שיעור אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב און אביסל א המשכה פון פאריגע וואך, פאריגע וואך האבן מיר געלערנט וועגן די ענין פון מחשבה און מעשה אז די מחשבה פון א מענטש, די כוונה וואס א מענטש האט אין זין קאנעקט די מעשה מיט וואס ער וויל טון און דאס דרייווט וואס די מעשה וויל טון, ס'הייסט צוויי מענטשן קענען טון די זעלבע פעולה, די זעלבע עקט, די זעלבע פיזיקעל זאך, און איין מענטש האט איין מחשבה און די אנדערע מענטש האט אנדערע מחשבות, ס'איז צוויי אנדערע, צוויי אנדערע פלאנעטן, די טוען אויף גאר גאר אנדערע זאכן. סאו, די וואך וועט מען אביסל צונעמען א חילול אין וואס איז די מחשבה וואס דער בעל שם טוב לערנט אונז אויס אונז זאל מיר א זין האבן בשעת'ן עסן, אז אונזער עסן, אונזער גשמיות זאל זיין א עבודה, זאל מען קענען מעלה זיין די גשמיות און ס'זאל נישט זיין א נאר א עבודה, דאס ווייסט יעדער איינער אז ווען מען עסט אויף צו האבן כח צו לערנען, איז עס א עבודה. ס'איז א הכשר מצוה, ס'איז א הכנה פאר א מצוה, האט דער בעל שם טוב זצל אויסגעלערנט אז נישט נאר ס'קען זיין א הכנה פאר די מצוה, מ'זאל עסן אויף האבן כח צו דינען דעם אייבערשטן, די עסן אליינס קען זיין עבודת השם, קען זיין דינען דעם אייבערשטן. סאו פאר איך גיי צו דא אביסל אריינגיין אין די בעל שם טוב שטיקלעך וואס רעדט וועגן עסן, וועגן ווי אזוי א איד ברויך עסן, איז דא א באקאנטע מעשה פון הייליגער בעל שם טוב וואס אילוסטרעיט די פוינט פון פון וויאזוי מען עסט, און סתם פון חסידות און פון זיין א ערליכע איד, זייער א מורא'דיגע מעשה. און די מעשה גייט אזוי, אז די הייליגע בעל שם טוב האט אמאל געזאגט פאר די תלמידים, דא אפאר גרסאות באט כ'פארציילן די מאוסט, ווי מ'זאגט די מאוסט פאפולער גרסא. הייליגע בעל שם טוב האט אמאל געזאגט פאר די תלמידים, אז דער און דער איד דארט אין יענעם יענעם דארף, גייט זיצן צוזאמען מיט אים אין גן עדן, אדער א אנדערע גרסא צוזאמען מיט איינער פון די תלמידים אין גן עדן. און תמיד איז ער געווארן מורא'דיג נייגעריג, אזא מדריגה, אזא מין ריזיגע זאך זיצן בעל שם טוב אדער פארדעם איינער מיט תלמידים אין גן עדן, ווי איז דער איד זוכה געווען, ווער איז דער איד, וואסערע מצוות האט ער געטון, זיי מוזן ארויף פארן גיין זען וואס טוט זיך, די תלמידים פון הייליגן בעל שם טוב זענען אראפ געפארן און זיי קומען אן צו א דארף, און מען גייט ארום מען זוכט, מען זאגט פון וועמען, ער זיצט אין קרעטשמע, זיי קומען אריין אין קרעטשמע זען זיי א ריזיגן גרויסן איד בגשמיות, א גראבע מענטש, זיצט און עסט. און עסט און עסט א גאנצן טאג ממש בלי אן אן א אויפהער. שוין די חסידים האבן נאכגעקוקט זיי זעען נישט גארנישט קיין שום קיין שום סיגניפיקענס גארנישט זעען זיי נישט אויף דעם עפעס א מודיגע עבודה זענען געגאנגען זיי האבן אנגעפאנגען צו רעדן מיט אים וועגן וואס ער טוט און וויאזוי זיין טאג קוקט אויס זיי האבן נישט געזען גארנישט האבן זיי געפרעגט וואס איינע פון די זאכן זיי זענען אנגעקומען פרעגן זיי פארוואס עסטו אזוי סאך? אַ גאַנצן טאָג עסט ער, װאָס אַזױ גראָב, און דו עסט און עסט! האָט דער ייִד געענטפֿערט, אַ מודיק געטאַ רז ייִד געענטפֿערט, װי איך בין געװען אַ ייִנגעלע, האָט מײַן די פּרץ אַרױסגענומען מײַן טאַטן און האָט אים געהײסן אַ מאָל אין פֿראָנט פֿון אַלע יעדן אײנעם, ער זאָל זיך בוקן צו צײלען, און אױב נישט, װעט ער אים, װעט ער אים הרגענען. און מײַן טאַטע, פֿאַרשטײט זיך, געװען אַ תּורה-טרײַ ייִד, אַן ערלעכער ייִד, האָט געזאָגט, בשום אין אױפֿן, איך בוק מיך נישט צו קײן צײלען, גײט מיך שמו, דו קענסט מיך שיסן און הענגען, אַלעס װאָס דו װילסט, איך בוק מיך נישט צו קײן צײלען! און די פאר איז געגאנגען און מ'האט גענומען מיין טאטן, מ'האט אנגעצינדן א גרויסן פייער, מ'האט אריינגעווארפן מיין טאטן אין פייער, און מיין טאטע האט אפגעברענט, זאגט ער, אבער לאמיך ענק פארציילן, זאגט ער אידן, מיין טאטע איז געווען זייער א דארער מענטש, אין א מינוט צוויי האט ער געהאט אפגעברענט די גאנצע זאך, זאגט ער, איך וויל נישט אז איך זאל אזוי זיין, אויב די פאר איז וועט קומען און מיך הייסן זיך בוקן צום צלם, וויל איך ס'זאל אויב ער גייט מיך פארברענען זאל פלאקערן און ברענען א ריזיגע גוף, ס'זאל נישט נעמען א מינוט צוויי, ס'זאל ברענען פארן אייבערשטן א ריזיגן גוף, א ריזיגן פייער, ס'זאל אנגיין, ס'זאל מאכן א קידוש השם. סאו די בעל שם טוב האבן זיך תלמידים פארשטאנען אז דאס איז די בעל שם טוב געמיינט, א איד וואס עסט און זיין גאנצע כוונה, מ'איז געווען א פרוש איד, און א פשוט'ע מענטש, א פשוט'ע לעבן, באט זיין גאנצע כוונה בשעת'ן עסן און זיין גאנצע לעבן איז געווען פארנומען אז אויב גייט מען אים פארברענען אויף קידוש השם זאל זיין עס זאל פלאקערן אזוי עס זאל גיין א רויעך. פשט איז אז די עסן פון דעם איד איז געווען ממש מיט מסירת נפש, מיט א כוונה פון מסירת נפש, און אזוי ווי אזוי ווי אונז האבן געשמועסט פון אנפאנג רחמנא לב הבעיה, די אייבערשטער דארף די הארץ, די אייבערשטער דארף די.

שוין, פארשטייט זיך די חסידים האבן גראד געוואלט זען זיך גיין אפלערנען ווי אזוי קען מען דאס טון, תלמידים, מ'איז אריבער געלאפן צו דעם און דעם דארף, מ'האט געטראפן א פאוער אויכעט, ממש א ערנדליכע מעשה, זיצט און האקט שטיקער, און עסט אויף א מורא'דיגן פארנעם, זענען זיי געגאנגען פרעגן וואס איז, וואטס יור סטארי, וואס עסטו אזוי, האט ער געזאגט אז מ'האט אים אמאל אין וואלד האט אים די רויבער צוגעבינדן, און זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, בא'גנב'ענען און בא'ראבעווען, האט ער געבעטן א לעצטע וואונטש ער וויל דאווענען מנחה, און שוין, זיי האבן אים צוגעבינדן צו די, צום, צום בוים, און זיי האבן אים געזאגט אקעי קענסט דאווענען מנחה, נאך מנחה וועט מען דיך שיסן, זאגט ער אזוי דער פויער פארציילט ער אינמיטן מנחה איז מיר בייגעפאלן וואס זיי וועלן מיך הרג'נען, אפשר מאך איך פארקערט, אפשר זיך אים הרג'נען. האט אויפגעריסן די שטריק און ער איז צוגעלאפן צו דעם גנב און זיי האבן זיך אנגעפאנגען רצח'ענען אהין און צוריק, צוואנציג מינוט זאגט ער האבן מיר זיך געשלאגן ווי לאנג כ'האב אים דערהארגעט בין איך אהיימגעקומען, איך האב געמאכט אזא חשבון צו מיר, משיח קומט דאך אט אט, אויב משיח קומט גייט מען דארפן הרג'ענען אלע עמלקים, צוואנציג מינוט וועט מיר נעמען צו הרג'ענען עמלקי? צוואנציג מינוט? אשר על כן עס איך אגאנצן טאג, איך זאל האבן כח, איך זאל זיין שטארק ווי א גיבור, אז ווען משיח קומט זאל איך קענען הרג'ענען עמלקים, קניידלען איינס נאכן צווייטן. איז האט ער דערמאנט אז לשונו האט ער געזאגט די זעלבע זאך פאר די תלמידים, זעהט עטס דא דא א איד וואס עסט און זיין גאנצע כוונה ביים עסן א גאנצן צייט איז צו קענען אויסמעקן א מאלק, מאכן ממש מחיית המאלק, אויסמעקן די קליפה, סאו מילא וואס וויל צוקומען וואס די אלע מעשיות פארציילן אונז, וואס די בעל שם טוב און די תלמידים האבן אונז פארציילט איז אז די כוונה. און די ריסע, די ליבע, די אמת'דיגע מיינונג פון הארץ, דאס דיפענד אלעס, דאס מאכט, דאס מאכט א חילוק, צוויי מענטשן, איינער קען זיצן און האקן שטיקער, און א צווייטער קען זיצן און האקן שטיקער, איינער איז עס קרבנות אויפן מזבח ממש, און ביים צווייטן איז עס ברוך השם, ער ווערט זאט. סאו. לאמיר לערנען אביסל פון הייליגן בעל שם טוב, וואס זענען די כוונות וואס א מענטש דארף מכוון זיין בשעת'ן עסן, סאו איך מאך א הקדמה אז די די זאכן וואס מען לערנט דא האט מדריגות אויף מדריגות, ס'איז דא גייט פון לעוועל וואן ביז לעוועל ענדלעס, און ריזיגע צדיקים שרפי מעלה האבן געקאכט און געלעבט מיט דעם, באט די נקודה איז מען דארף עטליעסט וויסן וויסן וואס דער בעל שם טוב זאגט אונז און וויסן וואס דער מהלך איז און יעדער מענטש קען עס מקיים זיין צו אביסל און א טראפטשקעלע וואס מ'איז מקיים איז שוין בעסער ווי גארנישט אויב מ'האט ביז היינט גארנישט געטון און מ'פאנגט אן טון טון א טראפטשקעלע איז עס אשרי לו ואשרי חלקו און אזוי האבן מיר געשמועסט די עיקר איז די כוונה די עיקר איז די די די די וועלן די די פשוטע די פשוטע אינזין האבן. שטייט אין ספר כסא שם טוב ברענגט ער פון הייליגן אר י קדוש, הייליגער בעל שם טוב זאגט נאך פון הייליגן אר י קדוש אזא זאך, ער פרעגט אזא קשיא, אונז ווייסט מען אזוי, א מענטש עסט נישט, שטארבט ער, וואס געשעט ווען א מענטש שטארבט, די נשמה גייט ארויס פון די גוף, וויאזוי קען זיין אז די נשמה לעבט פון גשמיות'דיג עסן, האו קען דעט בי, די נשמה איז א דבר רוחני, וויאזוי קען זיין אז די נשמה לעבט פון גשמיות'דיג עסן, אזוי פרעגט די אר י קדוש. אין פעדעריקו איז א מורא'דיגע תירוץ, פונקט אזוי ווי יעדע גוף, א יעדע מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון א גוף און א נשמה, אזוי אויך יעדע זאך אין דער וועלט איז צוזאמגעשטעלט פון א גוף און א נשמה. יעדע זאך אין דער וועלט, יעדע בעריער, יעדע טיש, יעדע בענקל, יעדע אלעס האט א גוף און א נשמה. די נשמה פון יעדע זאך איז דער ניצוץ קדוש, איז דער חלק הקדושה, דער חלק פון באשעפער וואס ליגט אין דעם, דער אלוקית וואס ליגט אין דער זאך, דאס איז דער נשמה. די גילי אלוקית כביכול וואס ליגט אין די זאך, ממילא זאגט די ארי קדוש אמר ווען דו עסט עסן, די עסן וואס דו עסט, די נשמה ווערט נישט זאט פון די פיזיקעל עסן, די נשמה ווערט זאט פון די נשמה פון די עסן, פון די ניצוץ קדוש, פון די הייליגע, פון די שטיקל קדושה וואס ליגט אין די עסן, פון דעם ווערט די נשמה זאט, און ער טייטשט אריין זייער שיין אין פסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, נישט אויף די ברויט אליינס לעבט א מענטש, כי על כל מוצא פי השם יחי אדם, אויף די חלק וואס די באשעפער האט אריינגעלייגט די כח אין די עסן, כביכול די נצחת קדוש אין די עסן, אויף דעם לעבט מען, אויף די חלק הקדושה פון די עסן. סאו אונז ווייסט מען אזוי אז די באשעפער האט באשאפן די וועלט האט ער אריינגעלייגט נצוצי קדושה אין די גאנצע וועלט, שטיקלעך כביכול קדושה, די רי קדוש איז עס מסביר, און יעדע זאך האט א נצחת קדוש, יעדע זאך אויף די וועלט, יעדע דבר גשמי אויף די וועלט האט א נצחת קדוש, און אונז דארפן מעלה זיין די אלע נצוצות, נצחת קדוש טייטש א קליינע פונק, א קליינע פונק פון אפענע קדושה, און ס'דארף א מעלה זיין די אלע זאכן, דארף מען אונז מסכן זיין און ארויפברענגען און עס יוזן פארן באשעפער'ס וועגן, סאו ממילא ווען מען עסט, זענען מיר אונז מעלה די ניצוץ הקדושה פון די עסן, דורך דעם ווערט אונזער נשמה זאט, און ווען מען עסט ווי א איד, און מיט גוטע כוונות, דעמאלטס איז מעלה ניצוץ הקדושה. טייטשט מיט דעם דער הייליגער בעל שם טוב, רעבים גן צמאים נפשם בהמתו סאטוב. פרעגט ער וואס הייסט נפשם בהמתו סאטוב, גופם בהמתו סאטוב, אז הונגעריגע און א זאטע מענטש, שטייט אין פסוק זענען די נפש איז זיך מחיה מיט דעם, זאגט די זאגט דער בעל שם טוב ניין רעבים גן צמאים, מענטשן זענען הונגעריג און דארשטיג פארוואס? פארוואס האט דער בעל שם טוב געמאכט א זאך ווי הונגעריג און דארשטיג? ווייל נפשם בהמתו סאטוב, זאל קענען די נשמה פיטערן מיט די ניצוץ קדש, מ'זאל קענען מעלה זיין מיט די עסן, אלע ניצוצי קדושה פון די עסן. און די חסידישע ספרים זענען מסביר די תלמידים פון פון פון פון הייליגן בעל שם טוב זענען מסביר סיי אין צעטל קטן און אוהב ישראל און מרניים זענען מסביר אז די טעם וואס א מענטש פילט בשעת'ן עסן, איך וועל נאכזאגן די לשון פון צעטל קטן אין אות ת ו, ווי איך האב משהטעם שהיא מרגיש בשעת לעיסה וגמיעה, די טעם וואס ער פילט בשעת'ן קייען און שלינגען, היא פנימיות הקדושה, דאס אליינס די טעם איז פנימיות הקדושה, אזוי זאגט דער רבי רבי מיינעך זאל מען אינזין האבן, ונציות הקדושה השורה בתוך המאכל ממש כהי', די טעם וואס ער פילט, די גוטסקייט פון די עסן, די זיסקייט פון די עסן, דאס איז קדושה. וואס ער פילט, דאס איז די קדושה וואס ליגט אין די עסן, דאס איז די נשמה פון די עסן כביכול, די עסן איז די גוף און די טעם איז די נשמה, אין אוהב ישראל פרשת נשא שרייבט ער, ברבות הניצוצות נשרה בה הטעם והריח טוב, ווי מער ניצוצות קדושה ס'ליגט אין עסן, אלץ א בעסערע טעם און א בעסערע שמעק האט עס. און מיט דעם מיט דעם טייטש גייט צוריק צום הייליגן בעל שם טוב דער מאור עיניים ברענגט אין פרשת קדושים בשם דער בעל שם טוב טעמי רי כי טוב אביי טעמי רי כי טוב השם שטייט אין פסוק זאגט דער זאגט דער זאגט דער מאור עיניים בשם דער בעל שם טוב טעמי רי ווען דו זעסט א גוטן טעם א גוטן דו זעסט עפעס גוט עפעס וואס איז וואס האט א גוטע א גוטע טעיסט אדער צו די צו די מויל אדער צו די אויגן פארשטיי אז כי טוב השם דאס קומט פון באשעפער דאס איז דער רוחניות'דיגע חלק פון די עסן דאס דאס איז די רוחניות'דיגע חלק פון די טעם, ווען דו שפירסט א גוטן טעם, קענסטו דיך דורך דעם, דורך די גוטע טעם קענסטו דיך קאנעקטן צו די גוטסקייט און צו די זיסקייט פון באשעפער, צו פארשטיין אז די זיסקייט און די טעם ליגט אין אין אין אין די קדושה, גראדע אינטערעסאנט אז די גוד הנשה, די פארט וואס אונז טאר מען נישט עסן, איז טעיסטלעס, האט נישט קיין טעם, ס'שטייט אזוי אז א איד טאר נישט עסן די גוד הנשה, איז איז פשט אז ס'האט נישט קיין אסיצה קדישא פאר אונז צו מנוס זיין, אויב ס'האט נישט קיין אסיצה קדישא דעמאלטס איז עס טעיסטלעס. און די שטיקל כ ס ה שם טוב וואס כ'האב פריער נאכגעזאגט אין אויף אס ק צדיק ד איז עס, זאגט ער דארט אזוי, אז די לשון, כשנוטל אדם פירה או דבר מאכל, ווען א מענטש נעמט א פירה אדער א זאך צו עסן, און מברך עליו בכוונה, און ער מאכט א ערליכע ברכה בכוונה, ברוך אתה ה', געלויבסטו באשעפער, מעורר אויסוי החיות, ער וועקט ער אויף די חיות דקדושה, די נשמה פון די פרה, וועקט ער אויף דורך דעם וואס ער זאגט ברוך אתה ה', ס'ווערט אזוי ווי עס שטייט אין הלכה חוזר ונהיה, און ס'וועקט זיך אויף, ס'קאנעקט זיך צוזאמען מיט די דיבור קדוש און מיט די מחשבה קדושה וואס א מענטש האט, און די חיות איז מזון לנשמה, די חיות זעטיגט די נשמה. זאגט דער בעל שם טוב וכל זה בדברים המותרים און כשרים שציוו הקדוש ברוך הוא לעלותם בגשמיות לרחניות, די אלע זאכן גייט נאר אן ביי זאכן וואס מען מעג עסן און זאכן וואס זענען כשר, וואס דאס האט אונז דער אייבערשטער כביכול מצווה געווען אונז געהייסן לעלותם מגשמיות לרחניות, זיי צו מאכן פון גשמיות רחניות. סאו זעהט מען פון דא אז ווען א מענטש האט אינזין און האט גוטע כוונות ער מאכט א ערליכע ברכה און ער עסט איז סיי די די און ער פארשטייט און ווען ווען דער מיידער זאגט בשעת'ן קייען בשעת'ן פילן די טעם פארשטייט ער אז די טעיסט איז די הי דאס אליינס איז די פנימיות הקדושה און די ניצוץ קדוש און ער מאכט א ערליכע ברכה און האט אין זין די כוונות אז דורך דעם מעלה די עסן, זיין נשמה האט פון דעם הנאה, זיין נשמה וואקסט, דער מעלה די נציצי קדושה, איז מסכן די גאנצע וועלט, און ס'איז א מודיגע מודיגע עבודה, א עבודה פון אכילה. דער מאראנאיום אין פרשת מטות ברענגט אפילו אראפ פון הייליגן בעל שם טוב א מודיגע זאך, אז אפילו א גוי וואס האט געגעסן, פארשטייט זיך א גוי הייסט אן א ברכה, א גוי וואס האט געגעסן, און נאכדעם געארבייט פאר א איד, האט באדינט א איד נאכדעם, האט די נוצות קדישא פון די עסן אויכעט א שטיקל עליה, נישט אזוי ווי פארשטייט זיך ווען א איד עסט מיט א ברכה און האט אינזין מיט גוטע הייליגע כוונות, אבער אפילו ווען א גוי עסט און באדינט נאכדעם א איד, איז אויכעט וויבאלד מען האט גענוצט די עסן, די כוחות פון די עסן,

און נוצן די כוחות וואס דו האסט געהאט פון עסן, און דאס איז ניט טון עפעס א גוטע זאך דערמיט, ביסטו א איד, וועסטו זיכער האבן א ליה, נאך אפילו מער ווי וואס ס'האט ביי א גוי. זאגט די קמאן, אפילו מ'האט פארגעסן צו מאכן א ברכה, קען מען נאך אלץ דאס מסכם זיין דורך דעם וואס מ'טוט א גוטע זאך נאכן עסן, און מ'האט אינזין אז די אז די כוחות פון די עסן זאל זאל האבן א דורך דעם זאל די עסן האבן א ליה. פארשטייט זיך ס'איז נישט גלייך צו ווען מ'מאכט א ברכה און און ווען מ'האט אינזין, אבער ס'איז דאך אלץ א שטיקל. א שטיקל עליה. כ'וועל ענדיגן מיט א היכל הברכה אין פרשת תצוה, ווי ער שרייבט אזוי, ער ענדיגט ער רעדט דארט פון די נושא פון עסן בקדושה, ער ברענגט אראפ אלעס שרייבט ער מי שאוכל בקדושה בסעודת שבת ובסעודת מצוה, ווער ס'עסט בקדושה און ווער ס'עסט פון סעודת שבת און סעודת מצוה, מובטח לו שימשיך רב שפע ורב טוב על כל החיים הקדושים, איז ער מובטח איז ער ממשיך אויף די וועלט אסאך שפע און אסאך גוטס אויף אלע הייליגע לעבעדיגע זאכן, אם ירצה השם אז כ'גיי קומען צו די שיעורים און פון שבת און וועל מסביר זיין סיי די ענין וואס צדיקים האבן געהאט צו זאגן דברי תורה ביים עסן, ווייל ס'דאך בעצם באשטאמט עס פון א משנה שניים שאכלו וועמען אריין דברי תורה, אבער די ענין ספעשל ענין וואס צדיקים האבן געהאט צו זאגן תורה ביים טיש, און סיי די ענין פון שרייען פון א צדיק וואס אויך גייט אויך אריין אין די כללים פון עסן און וויאזוי א צדיק עסט און ארום און ארום דעם. סאו כ'האף מ'האט אביסל קלאר עקספלעינד דא וויאזוי א איד ברויך צו עסן, די אייבערשטער זאל העלפן זאל מען קען מקיים זיין די זאכן אביסל, אפילו נאר א טראפטשקעלע הכנה ווען מען געבט זיך א זעץ אראפ פארן עסן, און מען טראכט איך גיי עסן, די אייבערשטער העלפן, איך זאל האבן כח דורך דעם צו דינען דעם באשעפער, איך זאל קענען מאריך זיין די צי צו קדושה, על דעת די בעל שם טוב און זיינע תלמידים, און גארנישט א טראפטשקעלע פאוקעס, א טראפטשקעלע אביסעלע כוונה, אביסל צולייגן די הארץ און פארשטיין אז מען טוט דא א ארבעט א עבודת השם און דורך דעם זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען זוכה זיין, אונז ארויסצוברענגען ווי די קאמאנדא שרייבט רב שפע ורב טוב אויף יעדן איינעם אז זאל מען זוכה זיין צו עסן פון די סעודות ולוויות'ן שאר הבאר און לוויות'ן וואס די בעל שם טוב קאמאנדא שרייבט על פי די בעל שם טוב עס גייט זיין א סעודה וואס גייט זיין די אטמאוסט תענוג גשמי ורחני גייט זיין די שפיץ פון תענוג גשמי און די שפיץ פון תענוג רחני אויסגעמישט צוזאמען עס גייט שוין זיין לעולם התיקון די אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל קענען טאקע עסן פון די סעודה אינאיינעם נאר מ'קען אויפטון וואס מ'ברויך אויפטון. א גוטן טאג.